Però, jien nħobb dejjem naħseb fis-soluzzjonijiet. Fejn jidħol l-ikel Silvio, ironikament, hemm dak li jgħidulu s-sawm li ħa jgħinna ħafna, kemm meta anke jkollna l-barbecues u anke l-ħajja ta' kuljum. Mela, is-sawm jgħidu li huwa tajjeb għar-ruħ, dak mhux ħa nidħol fl-aspett, dak huwa f'idejn il-qassisin, però nista' ngħidilkom li għall-ġisem huwa tajjeb żgur. Meta bniedem jastjeni, illi jgħid jiena pereżempju llejla ħa niekol sa tmienja ta' filgħaxija. Wara mhux ħa noqgħod nara 'l Silvio fuq it-television u noqgħod niekol. Wara per eżempju waqt li qed nara 'l Silvio qed nixrob l-ilma, qed nieħu bela te, forsi xi te li jgħinni nikkalma wara ġurnata xogħol, qed ngħid kelma ma' tal-familja. M'għandix għalfejn ħalqi għaddej. M'għandix ġuħ. Jekk m'għandix ġuħ, number one, ma niekolx. Number one. It-tieni nett, jekk waqaft niekol fi tmienja per eżempju, l-ideali hi li nikkalkula illi jgħaddu s-sittax-il siegħa meta nerġa' niekol. Mela l-mod tal-kelma, jekk jien spiċċajt niekol fit-tmienja, l-għada se niekol f'nofsinhar. U dak li jkun jgħidlek il-Marelli kemm hu twil il-ħin u nifhem. Però, l-ewwel nett, suppost bejgħ ejja ngħidu ħamsa u tmienja minnhom inti tkun rieqed. Tajjeb, u dak trid tinkludihom. Mela mhux sittax-il siegħa mqajjem. Tmienja minnhom inti rieqed. Meta mbagħad inti ma tistax, ħa nuża l-kelma hekk, tiekol meta qed issum, iva tista' tieħu ilma li jista' jkun still jew sparkling, kafè iswed, te iswed, mela bil-Malti ma niklux u nixorbu likwidi li ma fihomx kaloriji, mela ma fihomx zokkor, ma fihomx ħalib, ma fihomx sweeteners. Dak żball komuni nnutaw, jiena nsum imma dak kif tniżżlu l-kafè l-iswed tgħidx kemm nagħmillu sweetener. Ħażin dak?
Għax għas-sawma. Tajjeb, il-ġisem għalih dak qisu kiel xi ħaġa, trikjajnieh. Ħa l-messaġġ illi m'għandux għalfejn jibqa' jsum għax trejjaq b'dak in-naqra sweetener. Allura l-aħjar ikun kafe iswed jew te iswed jew inkella xi te, bħal ngħidu aħna xi green tea, illi jkun organiku, unsweetened, naturali. Għax hekk isiru l-affarijiet Trickjana. Issa, mela diġà tkellimna ftit fuq is-sawm. Apparti minn hekk, Silvio, kunċett li sfortunatament qabad ħafna fid-dinja huwa l-kunċett li trid tiekol kull tliet sigħat, irrelevanti jekk għandekx ġuħ jew le. Tajba dik?
Ma tantx.
Mhix tajba. Number one, jekk m'għandekx ġuħ, ġismek qed jurik tikolx. Iktar ma inti ssum, kif semmejna mhux biss tajjeb għar-ruħ imma tajjeb għall-ġisem. Imma kif? Mela, ġisimna jaħdem ħafna b'dawk li jgħidulhom hormones, Silvio. Żewġ hormones partikolari, mhux se nkun tekniku wisq imma kemm ħa nsemmihom ħalli dak li jkun, ħa nirreferi għalihom daw, ħalli dak li jkun qisu jifhem naqra x'jiena ngħid. Daw iż-żewġ hormones partikolari jgħidulhom l-insulina u l-cortisol. Ħa nibda mill-insulina. Meta aħna ma nieklux ta' spiss, jew meta aħna, aħjar minn hekk, inkunu sajmin, dik l-insulina tkun baxxa. Meta nieklu, u speċjalment meta nieklu l-imbarazz, dik l-insulina tispara 'l fuq bl-imbarazz. Bl-ikel normali qisha togħla ftit imma mhux ħafna. Bl-imbarazz togħla 'l fuq. L-ikel proċessat, Tajjeb, li għamel huwa illi għax għolla l-insulina, l-ġisem qed jgħidlu, isma' hi, l-ikel, ix-xaħmijiet tiegħek, storjhom, żommhom. Meta l-insulina tkun baxxa, bis-sawm, u għax inħallu ammont ta' ħin bejn ikla u oħra, Lill-ġisem qed ngħidulu uża x-xaħam tiegħek għall-enerġija flok ma toqgħod tistenna u tiddependi mill-ikel. Mela aħjar milli nieklu kull tliet sigħat, għal min minna, u di importanti nsemmiha, għal min minna speċjalment għandu problema diġà ta' piż, ma jridx li jsir obeżi jew diġà huwa obeżi u jixtieq li jnaqqas. Dak huwa l-aktar li taħdem tajjeb magħhom. Imma hemm min jgħidli, allura jekk jiena m'iniex obeżi jew overweight ma nistax nagħmilha din? Assolutament tista' tagħmilha diment illi m'hemmx kundizzjonijiet mediċi, f'dak il-każ bħas-soltu nitkellmu għat-tabib, fejn jidħlu każijiet ta' mediċini, fejn jidħlu każiment każijiet jien naf ta' sturdamenti, dejjem nieħdu parir mediku. Imma għal dak li jkun ħa nappellalu illi anke jfittex fuq di li jgħidulha intermittent fasting, inter, għat-tim tal-futbol, mittent, MITTENT, intermittent fasting, fejn inti mhux qed tbati l-ġuħ jew inti m'intix tiekol għal ġranet sħaħ, sempliċement qed tibda tiekol aktar tard u idealment aħjar tieħu pereżempju lunch u dinner u jekk hemm bżonn, xi snack in between, milli toqgħod tiekol kull satè jew kull tlieta. Għax parti mill-problema, kif semmejna, ta' min hu obeżi hija l-problema tal-insulina u jekk dejjem ħa nżommuha għolja, dik il-problema hemm ċans tajjeb illi ma nsolvuhiex anzi niggravawha. Jkollok lejlek isma' kif għandu jkun l-ikel biex nevitaw biex nevitaw il-ħxuna. Prosit.
Filgħodu x'tieħu? Tajjeb. Fl-għaxra, ma tieħu xejn, f'nofsinhar, fl-għaxix. Prosit. Mela l-ewwel u qabel kollox, iktar ma bniedem jista' jdum ma jibda jiekol, aħjar Silvio. Jekk ngħidu aħna kilt l-ewwel darba f'nofsinhar, aħjar mill-ħdax. Fil-ħdax, aħjar mill-għaxra. Dak li għadna kemm spjegajna issa tal-intermittent fasting. Tajjeb hi, number one. Issa, iktar ma l-ikel huwa qrib in-natural, Huwa aħjar. Mela jekk jiena per eżempju għandi għażla, ħa nivvintalek, ta, bej nieħu ħawħa friska jew nieħu ħawda ħawħa tal-bott, mhux it-tnejn l-istess, mhuwiex it-tnejn ħawħ. Wieħed normalment mimli fruit juice u affarijiet, tajjeb, u l-ieħor huwa kif ħalqitha n-natura. Mela diġà in-natural huwa dejjem aħjar. Issa, għal min irid joħodha aktar bis-serjetà, Tipikament, l-aktar ikel li aħna jkollna bżonn huma dawk li jgħidulhom proteini u xaħmijiet tajbin u xi ftit anke karboidrati, normalment, għax ħa nerġa' ngħid li noqgħod attent kif nitkellem għax ikun hawn min iwassa, m'iniex qed ngħid illi għandek bżonn ħafna karboidrati jew xejn, Diment li ma jkunx hemm kundizzjonijiet mediċi, donnha, l-iktar sistema li bniedem kapaċi jżomm għat-tul ta' żmien, sistema sostenibbli, hi li jkollu mit-tlieta li huma imma l-karboidrati, għax aħna nqatgħu ħafna ħin bilqiegħda, ftit nagħmlu eżerċizzju jew saħansitra xħejn, huwa l-inqas li għandna bżonn. Mela l-inqas li għandna bżonn, ħa nibda minn hemm, huma, il-patata, il-ħobż, l-għaġin, ir-ross u ħafna frott. Frotta waħda mod, ħafna frott mod ieħor. Hemm l-illużjoni, Silvio, illi għax il-frott huwa naturali, bħall-ilma, nista' nieħu kemm irrid. Le! Dak huwa deżerta naturali. Mela l-inqas huma dawn li semmejna il-karboidrati. It-tieni l-inqas li għandna bżonn, tajjeb, huma x-xaħmijiet tajbin. Insemmu aħna ż-żejt taż-żebbuġa, f'dil pajjiż imbirkin biż-żejt taż-żebbuġa, idealment ikun extra virgin għax huwa aktar qrib in-normali, in-natural, milli huwa l-ipproċessat. Tajjeb. Mela żejt taż-żebbuġa, lewż, ġewż, ehm, avokado, però dawn inżommuhom f'ammonti ikkontrollati. Tajjeb, mela ftit iktar mill-karboidrati. Imma xorta f'ammonti ikkontrollati, dawn ix-xaħmijiet tajbin. L-aktar li tipikament ikollna bżonn, għall-poplu inġenerali ħa nerġa' ngħid min ma jkollux kundizzjonijiet u mard, huma l-proteini. U x'inhuma l-proteini? U dawn huma, il-laħam abjad, xi ftit laħam aħmar, il-ħut, il-bajd. Ammont kontrollat ta' anka ħalib illi tipikament għax hawn anka min ibati minn ċertu ħalib li jkun tal-baqra, qisu il-maġġoranza jittolleraw aktar il-ħalib tal-pjanti. Jien naf li jgħidulu almond milk, coconut milk u dawn l-affarijiet però jekk inti bniedem illi l-ħalib tal-baqra ma jagħmillek xejn u qed tieħu ammont kontrollat m'int qed tagħmel. Meta tgħid kontrollat?
Kontrollat fis-sens illi l-ilma pereżempju iktar ma nieħdu aktar aħjar. Il-ħalib mhux l-istess. Il-ħalib xorta fih il-kaloriji. Mela rridu nieħdu pereżempju ngħidu aħna isma' jiena ħadt tazza, int tlejt biha, jekk le ħa nieħu oħra, ma mhux nibqa' għaddej nikkontrolla. By the way, biex dak li jkun ikun jaf eżatt għalih personali, hemm dawk li jgħidulhom nutritionists u dieticians kwalifikati. illi xogħolhom huwa li jsaqsuk numru ta' mistoqsijiet. Jaraw inti affarijiet bħal kemm tiżen, il-ġeneru tiegħek, x'tip ta' xogħol għandek, jekk hux bil-qegħda jew bil-wieqfa, u dawn l-affarijiet. U jistgħu jikkreawlek pjan illi jogħġbok, fis-sens, mhux ħa jgħidlek kul burgers u chips, imma li inti, jekk ma jogħġbokx il-ħut, mhux ħa jinkludilek il-ħut, pereżempju. Allura jgħinek biex inti tassew tiekol il-porzjonijiet li għandek bżonn. u l-ikel li għandek bżonn. Allura l-ideali hi li nitkellmu ma' dawn il-professjonisti biex anke jkollna pjan. Illum imma nittama li dak li jkun ħa idea ġenerali ta' x'l-aħjar iseħħ. Jiena Matteos nirringrazzjak. Grazzi ħafna lilek.
Għaliex jiena dejjem ngħid l-edukazzjoni, in-nies li jkunu ikunu jafu. Jiena l-iktar li tinkwetani u mhux tink, iddejjaqni hu u issa nibdada, u issa nibdada.